Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
mara kokwana afrika rizondho leri va nga na rona ehenhla ka tukulu wa vona xiyimbeleri mr post mr power siku liyeza ndlovu daddy post kumbe daddy p i rikulukumba ngopfu Kokwani Afrika va endli nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga ku cakanyeteni ka ntukulu wa vona Mister Post hi ndlela yo vava. Nkandziyiso wa kona hi lowu.
Switori na mavunwa ntsena guys. I switori na mavunwa leswi vulaka hi Mzaya i yo tsandzeka album a ku na va ka fonyofonyo va nga submit-a yini submit hi nkarhi swilo no va byela ku ho drop-ani swilo sweswo hi Mzaya ku dya njhani. album xo ka xi nga bi wa ha yiva leswi a yivaka swona mi n'wi vonile maramuzaya swa vava swa i lo go na loko andla life hi loro i tshame nhlana ku le ku tikeni guys na hala ku twa mi ku post post ta clubini naswona sweswi hi rini a kha mi byela ku head on head on head on why yi n'wi tsandza head on e na ha la ku twa munhu a ku ben post i tlula ben a swi kona sweswo hi sweswiwa kasi he don ya khuya njhani liya yo n'wana humesa namuntlha n'wana a ku kumbe yi ya huma hi friday a ku na album yi nga kona i rhabe hinkwaswo swilo leswi ya muzaya u swi vonini ku i mani la nga ta cina sweswa i mani la nga ta cina sweswa Huh? hina hi ta tshama hi ri henhla hi guys hina hi ta tshama hi ri laha muzaya nge tilubeni ma hingani hi ku chaya na never swi tshama swi humelela king ya ka gaza liya nyoka ya ntshava liya uh-uh. hi tifo hi ta va hi ri swin'we laha palms laha ta va hi kha hi ri swin'we hi kha hi cina munyembani Eh, munyembani i ba mzaya ku ni yingisi mu n'wi twile mzaya vulavurili mu n'wi twile life leyi a nghene ka yona a ku ni yingiselini album ya n'wina ni nge zinsola hi lero yi twile a twa munyembana swi twa ku hehe laniwa a ku dropa swihi sweswo guys Ay, boniane guys ben maengana mr post mr post a phikizana van'wanyana guys hayi la la ka tika kapeni misolo ya khala mi- misolo ya khala loyiwona album ko album e guys a yi kona mi nge yi khumi mi ta tshama mi kha mi ngheneriwa life mi byeriwa sweswi mi byeriwaka so

dede wa n'wina dede wa n'wina swi le ku aleni guys hi joyineni hi joyineni hi joyineni vuyani ka malembe e sweswi swa ntolovelo guys vuyani vuyani vuyani vuyani vuyani a-a ni vona ni vona insurance wa ti-fish a ku hayi na ha ta cina hi clip leyiwani mara ni n'wi vona ku ri a i ba tlipi ya ya ya liya ya a hi lavi tinjhovo la mara xikandza xa yena a nga tsakangi komba ku o o bisa hi ku i to yini e phela hi ka xa tikomba mhata loko o ba xilo i i i nga ri kahle embilwini xikandza xa wena xi ta ti kombisa ingaku like ingaku u lava ku rila damani a swi vona ku eyi. a swi hi fikirini swi yisa leswi hi tshama hi fikile hina hi se tshama hi disappointiwa murhaka ka phalta ku he he ni ta humesa va ka yini yini a hi swi tivi sweswo endla swilo nkarhi sweswo swi vulavula ku he he yini yini a fanele ni tshika yini yini a nga ndlangi life a ku mi nga tleli naswona ku wa mi butisa emubyeleni he ni nga tleli album yi le ndleleni yi le ku teni kwini sikololo se Eh, 24 hours yi herini phela sweswi 24 hours yi herini a hi- a hi se twa nchumu hi se twa nchumu hina ku- hina ku swi twa swikotela xaka swi ba swi ya kwihi eyi hayi na hi le ku tiphineni guys

Munhu loyi a nga na nchumu luya ko sala noma u ngo ni nkonde njhani i tshami hlana sweswi mhaka album ya murhakaphanda u ngo ni loko a tshama laha xisofanini lexiya xa yena xo chipa i tshami nhlana i tshami nhlana laha yi ta loko le ku tikeni a ku olovi ha vapfethu ha ku yimbelela swa hlupha ku yimbelela swa hlupha mzayi khale ni kha ni n'wi byela loko n'wana sesi phula byi hole nge lunga murhanga phanda wena i lava head on wena huh? ende vanhu i na like mzaya vanhu va n'wi rhandza va kota no n'wi fonela mara i heleriwini ni nghoma a ka ha na nghoma mzaya a ka ha na nghoma leyi a nga ta yi ba ka ha na hiti leyi a nga ta yi ba leyi i heleriwini u ri hehe cinca music u nga wu cinca music wena u nga yi cinca xigaza wena se hi lava ku kopela vafana lava va blaze boy and i nga rivali blaze boy i huma la ka hina phela swi vula ku wena i hi sala ndhaku kahle kahle ku tleka yini hi wena emzaya cha nghoma kwalani sukela ku hi phuntela humesa album nandi hi yimerini hi lava ku yingisela ku i chaye yini o-o wata wa puntela kambe hi ri khiko head on head on head on wa ha la ku yiva tinghoma leta hina mfana loyiwani heyi Huh? mzahe ku ndleka yini hi wena n'wana sesi n'wana sesi hey guys u- u- u- humani ka bari leyi mi vuya la ka hina la hi ta chaya malembe hi joyineni guys um hi joyineni hi joyineni hi joyineni hinkwakwako lomu mi nga kona mi ta ka hina hina hi nge mi dyisi mahlahla ya malembe hurra kokwana afrika the king

na hi le makume guys a nge lunghi wa swi tiva loko no twa xingoma xingoma xa ko xi katsakatsa na mina ni n'wi landza straight laha mutini wa sesi a nga na muti ye ni a n'wi nikile to dya vuswa leti a futhi swi nge tsandza a chayi tinghoma a chayi tinghoma a tsakisa n'wina supporters ta yena mina vhele mina wa swi tiva na sweswiya ni tirha na yena ni chayela murhangaphandha n'wini wa gaza ni nga chayi thyaka mina nga chaya thyaka ra yena mina kwale ku sukusela kwale ka yena ka vohuza kwale a ni zangi ni chaya mina vhete ni swi vona ku leswi a swi na a swi na a swi na nani leswi eh hi ku a ni mi za mi mi to ka mi nga swi tivi n'wina vo tala a ni va tshame va nga za mi dringa i tshama a penga phela. tshama penga misa luya that's why na se swa mi byelaka swona wo vulavula jika ya vulavula lexi i mi tsalele yini a ku swa fana ni ka ha ri ti-one se swi mi byela xin'wana xitori i ta tlha mi byela xin'wana mi ta swi vona i i- i tshama nga penga nyana lande hi mina vuxakeni loko se a nga a nga kahle kahle la mu mu- mu- mu- mu yingisela leswi a swi vulavulaka a swi nga kanga a ti vuyangi kahle laniwa um mihleketa yi yi- yi pfa yi tshika kahle kahle mi to ka mi nga swi voni n'wina a nga jabisi mara mina ni n'wi tivaka ni nga mani wa yena na swi tiva ku something wrong la ka yena la muzaa wa mina na swi tiva lande hi mina le vuxakeni leyi A ti kahle kahle lana loko munhu u n'wi langutisisa kahle na leswi a swi vulavulaka mi ta swi vona ku hayi eh, something a ti kahle kahle a ti vuyaki tihomu hinkwato laha phela tin'wana ti sele kwale vuxakeni u nga se album va ku yimerile vanhu va wena na Eh, mzahe ku ndleka yini hi wena n'wana sesi loko ni ku fona ni dropa foni ma na ku advisa ni ku mzahe u vhe ti byela va supporters va wena i ku ti one guys ti one ta december hi huma ka swilo i ku ti one ku wini a va ta sola mara a va nga ta ku sola ngopfu hikuva sweswi muzaya ya ku tikiselekeni na ku tiva wena ya ku tikiselekeni chukele ri gonyini hi lero matihlo a ma ha voni phela n'we mi ta tsundzuka lava swi tivaka va ta ku byela va ku loko chukele ri gonyini matihlo a ma ha voni kahle lama mi n'wi twini na le ka life leyi a ku a na ha voni kahle Na ha voni kahle hambi mani loyiwana na ha n'wi voni chukele chukele ri nga ha ri gonyini i khale ni kha ni n'wi byele he bot matimba khale ni kha ni n'wi byela muzana ku phula byi hola n'wana sesi a nge le ku ni tweni se me ni ku yini he bot eh me ni ku yini eh hi yo ya yini namuntlha va cincacinca ku va ka fonyo va ka fonyo va ka fonyo a swi kona byi byeswo he bot ina na album va ku rilisela sweswi va ku humesela album a swi kona leswiya swa ku na ti three days ku na yini yini a swi tshama swi va kona sweswi a nga yi phuteli wa nga vuli ku tsandzekile why right ri loko a vulavula vulavula hi album ya hina heyi yingiselani album ya n'wina um ni nge sole album ya n'wina ku njhani njhani swi swi obvious se a ni swi tivi ku n'wina ma ha vulavula mi ku yini nqambi ya n'wina yi vurile straight ku ri album ya hina i hit e so a ni swi tivi ku n'wina ma ha vulavula yini he mi yi twini nqambi ya n'wina mos yi ku album ni nge yi soli a la ku sola swi swa vanhu i tshama kha hi sola munhu luya mara sweswi i vule straight yex album ya ni yi soli